yoo hin baratin barumsaaf karoora hin qabaatin bakka feetetti laga feetetti du'i. Nama wallaalaa fi chaayinaa wayiti dubbatu. Nama wallaalaa waan baranne homa isa uumeef rabbuma beeka jetti maali jennaan nama ta'ee nu hin fayyadne horii ta'ee itti hin fayyadamne jetti. Osoo horii ta'ee harree ta'e bishaan itti fe'atan, lagaan dhaqatan, osoo sangaa ta'e ittiin qotatan, lukkuu osoo ta'e qalatanii nyaatan. Namni hin baranne, namni beekumsaa bakka hin kennine, namallee ta'ee nama hin fayyadne, horiillee ta'ee namni itti hin fayyadamne. Wama isa uumeef rabbi waan beekan jira. Akbaru musiibatiin fi duniyaa aljahl wal juhalaa. Musiibaa guddaan ardii tanaa wallaalaa fi wallaaltota. barumsaa bakka yoo kennine namni hadiisa rasuula rabbiitii dursa quraana rabbii dursa barumsa feetan baradha ka sharrii fi sheexaan of keessaa qabu irraa fagaadha jijjiiramuu fi taarika keessaa hafuu barbaadde kitaaba dubbisa keessatti ummata keenya jaalala kitaaba Rabbi qalbii keessatti hin uumne jechuun hin danda'amu. Kitaaba hin dubbisu osoo inni kitaaba tokko hin dubbisin waggaan kun naanna'ee itti deebi'a. Ofii oduu fi kijibaa fi waan namni feesbuukaa fi kaan irra gadhiisu tokko bira hin taru. Maa kitaabaan hin dubbisu? Maqaan isaa

Fuula ati keessan agartu, keessan bantu, keessan argattu garuu fuula isaa qofa argatta feesbuuk jettee addunyaa itti baafte. Ammoo inni akkasumatti feesbuuk yoo jenne ma- ma'anaa biroo qabaachuu danda'a akkuma lisaa ibnu manduur kitaaba isaa keessatti barreessee lisaanul arab kitaaba jedhu keessa dhiyoo kana dubbisee jechi tiiktook jedhu afaan arabaa keessa jira dur walitti aanee hin jiru. Bakka bakka jira. Tiik bakka biraa jira. Took bakka biraa jira. Tiik jechuu fi took jechuun ma'anaa isaa waahid. Maal beektu waan kolfaa waan salphinaa ma'anaa isaa ahmaq jechuudha. Wallaahi kitaaba afaan Arabaa lisaanul Arab ulamaan as jiranii kitaaba san banaa laalaa. Harfii taa irratti jira. Tiik took bakka tookii fi tiik bakka bakka jira. Walitti aanee hin dhufne. garuu ahmaqa gowwaa jechuun ahmaqu shaa'ik sanuu ahmaqa dhama'aa jechuun nama dhama'aa har'a maal dalage har'a rabbiin homa maqaa isa fakkaatu wallaahi istagrabtu yeroo kitaaba afaan arabii kun beektu kitaaba afaan addunyaa keessaa afaan addaati akka qorannoon himutti afaan ingiliffaa jecha kuma dhibba jaha qofa qaba afaan arabii jecha miliyoona kudha lamaaf kuma dhibba sadii qaba afaan arabii jecha miliyoona kudha lamaa fi kuma dhibba sadii qabetan afaan arabaa fakkeenyaa jecha deemi jedhu kana qofa lakkaa'e idhab ruux imshi akkana yoo lakkoofte isaa baruu homa hunda irratti fakkeenyaa hirribni gosa maqaa kudha torba qaba hirribni qofti afaan arabaa keessatti dheebuun qofti maqaa torba qaba leenca qofatti arabni maqaa dhibba jaha afurtama baafte

TikTok kun shaa'ik jedhama. Akkuma akkuma inni kaabeetti dubbisee isinii hime. Har'a kitaaba sanuu wanni tokko nu jala hafa, viidiyoon tokko nu jala dabra. Ammoo beekumsi ati guyyaarraa dabalataa jirtu. Mee ji'a takka keessa hadiisa rasuula rabbi osoo hin haffazin hadiisuma tokko osoo hin dhagahin osoo hadiisuma tokko qubatti hin qabatin sirnaan hin qara'in jiini tokko si biraa dabruun kufaa jiraachuu kee beeki. osoo guyyarraa aayaa takka aayaa lama sa'aa diidamii afur keessa feesbuuk sa'aatii nurraa fudhatee waatsaappii kennine iimoo kennine gabayaa achirra jiru sana gartanii gabayaa san hundaa qoonnee sa'aa diidamii afur keessa daqiiqaa shan quraana rabbii dhabe hamma nu bira yaa hasaa kana wanni duniyarraa si dhabamsiisu galgala wanni durisan isa dagataa

Addunyaa sochoosi gaafa inni asirraa deeme addunyaa isaa sochoosu. Addunyaa fayyadi gaafa inni asirraa deeme addunyaa isa yaadatu. Nama akkuma dhalateen du'ee ji'a takka caala namni maatiin maal isaatu ji'a takka caala maqaa isaan kaasan achi booda haba amma su'a waggaa jahatama jiraate san waggaa torbaatama jiraate waggaa dhibba maatii keessa jiraatee namni ji'a takka keessatti dagata. Li'annahu taarika takka addunyaa kanarraa qabu. Sagantaa kiyya ka har'aa seenaa seenaa ajaa'ibaa tokko himeetiin isinirraa xumuraa gadaa dawlaa umawiyyaa keessa waggaa hijiraa rasuula rabbii irraa waggaa dhibba sadii fi sagaltamii torba salawaatu rabbii wasalaamu alayhi ijoollee sadiitu ture tokko maqaan isaa almahjuu mansuur Muhammad bin Abi Aamir jedhama. Seenaa doola Abbaasiyyaa Andalus Ispeen Ispeen doola Ispeen jechuun ta'u umman Islaamaa waggaa dhibba torbaa ol gara waggaa dhibba saddeetii bulche san moototii biyya san bulchite keessaa tokko Muhammad bin Abi Aamir taarikni isaa beekamaadha. Ulamaan hedduun barreessan kan akka Imaamu Zahabii, Ibnu Kathiir, Ibnu Khallikaan ulamaa hedduun barreessan. barreessanii jiranii Muhammad bin Abi Aamir kun hiriyoota lama qabaa jarri sadanuu harree qaban. Harree irratti meeshaa namaa fe'anii akka nama har'a taaksii kireessu jechuudha. Taaksii nagaa sanii tarree. Harree kireessanii meeshaa namaa fe'anii iddoo wayii namaa geessanii sanuma dalagatanii sanumaan bulan. Mana tokko qaban jedhatu sadan walitti. meeshaa guyyaa fe'aa oolanii tajaajila galgala galanii ibidda bobeeffatanii kanatti ibidda irratti naanna'anii tapha eegalan. Osoo tapha eegalan Al-Mahjuub Al-Mansuur Muhammad bin Abi Aamir maqaa isaa tokkas maqaa gara dheeratu jechuudha. Isa kanatu fikira addaa wahii uumee akkuma taphaatti ani yoo rabbiin kiyya fedhe mootummaa ta'uu kiyya oolu harree oofanii bara oolu. Har'a irratti meeshaa namaa fe'an hojiin biraan jiru. Hojii keessaa akas hojiin hin tuffatamu. Hojiin hin tuffatamu islaamummaa keessatti. Garuu hojii namni tuffatu keessaa. Ani mootummaa waan ta'uuf mee gaafa mootummaa ta'e maal akka isin godhu barbaaddan jedhee ijoolleedha. Jennaan tokko gaafa aangoo qabatte laga tokko ka faradoodhaan guutame mana bakka bakkatti gara mana dhibbaa fi dirhama dhibba tokkoo fi gabra dhibba tokko naa kennite jedhe. Inni akkuma qalliitti jedhaa jira. jedheeni itti kolfee ati hoo maal feeta jedheen gaafa nangoo qabadhee mootummaa ta'e maal akkasii ta'u barbaadde jedheen wallaahi jedheen ati ala harree ooftaa jedheen atiin harree ooftu kun mootii ta'urra ardii jisamii kun osoo walitti maxxane jedhanii dubbatanii irra dhugaa fakkaatanii Eshi jedhi iti waan feeti jedhi mee gaafa angoo qaban maal akka si godhu gaafa angoo qabatte dhiyoo dhati naa taatu waan biraa tokko hin jiru hin qabattu yoo atiin har'a harree harree ooftu kun mootummaa taate harree irratti na fe'e dugda kee fuula kee kana dugda duuba harreetti achi garagalcha haadaan irra ganna hidhii magaalaa keessa tumaa nama fedhe namni kun Muhammad bin Abi Aamir mootummaa ta'uu hin danda'u jedhee magaalaa keessa na oofte atuu hin taatu Jira namoota akkanaa jiraa jiru. Nama hin taatu nama si jedhu. Si amma namni baratee nama ta'u sin jedha si bira ta'a. Akkuma isaa namni marti qixxa irratti hafa si'a namni gadi. Namoonni akkasii sun haa jiraatan. Kitaaba tokko Dooktor Ayidan Kamiin maal jedhee barreesse beektu? Shukran lil hussaati jedha maqaan isaa. Haa galatoon warri nama waannu jedha. Hinaaftonni haa galatoon jedha. Osoo hinaaftuun jiraachuu baatte namni waa nu arrabsu namni waa nuun jedhu jiraachuu baanne ilkaan hin rigannu jedhe. Huccuun miiccannu jedhe jara nu arrabsan jedhe akka nuti huccuu miiccannu akka nuti ilkaan rigannu warri nu godhe warra san jedhe. Akka nuti guddannee nama taanee barannee fiixa baanu namni nu taasise warra nu arrabsu jedhe haa galatooman jedhe haa jiraatan jedhe. Yoo namni duubaan si dhiite ati dura jiraachuu kee beeki jedhe kitaaba sana gubbatti. Yoo namni duubaan si dhiite ati dura jiraachuu kee beeki. Nama si ha- hassadu nama si waan yoo hin qabaatin si mazzeeroo. Nama zeeroo fi maraattuu fi kadhattuu namni waan jira addunyaa tana irratti hin jiru. Nama gatii qabu arrabni itti baay'ata. Muka firee qabu namni dhakaan darbata jedhama. Waa siin jejjedhamuun eegallaan guddachuu kee beeki garuu akka gadi hin deebine jabaadhu. Gurra cufadhu tuma fiigi calisi. Hin dhagahin makluuqni tokko ilmi namaa waan inni si gochuu danda'u homa rabbi sirra katabe qofa. Waan ofii waan ofii murteessi tokko si gochuu danda'u ilmi namaa homa rabbi sirratti katabe waa si gochuu danda'a ilmi namaa. Muhammad bin Abi Amri isinii deebi'a jarri jedhanii kolfeetuma jarri lamaan rafanii inni ibidda irratti hafe kophaa isaa. Jecha awwala taphaaf jedheen garuu kun hin gubee. Rabbi nama garii barbadaa godhee nu ta'a akka nu gubannee nama ta'a. bilchaanne jechuudha. Bilchaate wanti tokko gubatu malee hin bilchaate hin ta'a. Ixaanni ibidda itti qaban malee dhugaa nama waa siin jedhu nama si iddu qabaachuun bareeda. Akka ati guddattu kan beenzila sin naqu. Haa galatu warri beenzila nama naqu sun. Awwala taphaaf jedhee amma dhugaatti ta'e. Jechuma isaa kana akkami dhugoomsa jedhama taa'e. Rafte jarri ibidda biraa jisiitti rafte inni ibidda irratti hafee. Tarkaanfiin jalqaba ani gara mootummaa san ittiin dhaquu danda'u maali jedhe taa'ee yaada. Tarkaanfiin jalqabaa wal khuxwaa an abi'a himaari. Harree tana gurguree uffata waraana warra loltootaa bitachuu qabe. Waraana seenuu qaba. Ganama hirribaa ka'ee jara nagaa itti dhaammatee biraa kute. Karra isaa fudhatee qabaa fidee gurguree as garagalee meeshaa uffata waraanaa bitatee waraana doolaa Umawiyyaa keessatti naa galmeessaa jedhee galmaa'ee seene. Isa yeroo kamuu akka yeroo namni rafu rafuun waan isa rafifne maali? Ibiddi namticha san afaanii utaale. Isa rafisu, isa dadhabsiisu yeroo kulli waraana keessaa ibidduma ta'e argame mucaan. Oofanii oofanii oofanii waggaa kudhan booda hoogganaa waraana biyya sanii ta'e. Dandeettirraa jechuudha. Akkasumatti deemee aangoon isaa deemee namni hoogganaa waraanaa yoo ta'e dhiyaatee dhiyaatee aangoo seena beekamaadha. Irra hedduu namni mootummaa ta'u warra waraanaan dhufu. Hedduun beekaman warra keessattuu moototii biyya keenyaa fudhattan Haayile Sillaasee irraa qabee, Darg irraa qabee, Mallas Zeenaawii irraa qabee martuu waraana keessaan aangoo dhufan. Beekamaadha. Waraana keessaan. Innis dhufee dhufee mootummaa jalatti maxxane. Mootummaan Al-Haakim ka jedhamu ka yeroo gadaa sanii hin du'e. Inni duunaan mucaa isaa tokko jira Hishaam jedhame. Isa malee namni aangoo dhaabuu danda'u hin jiru banii Umayyaa irraa. Banii Umayyaa keessaa namni aangoo isatti aanee fuudhachuu danda'u isa qofa. Mucaan immoo waggaa kudhan. Umriin isaa isaan hayyamu yeroo kanatti. Yoo har'a nama biroo fuunee nama ganaa itti aanu ka biroo yoo goone booda aangoon tun banii Umayyaa irraa baati nama banii Umayyaa hin ta'in nama sadii nu fidaa mucaa kana ka gargaaran. Gaafa mucaan kun bilchaatee bakka ga'e aangoo itti haa kennanii. jedhanii nama filan nama sadi sadan filan keessaa tokko eenyu filame muhammad bin abi aamir filame dhufe allahu akbar yoo inni dhufee jedhe isa immoo haati akka malee jaalatti haati haashimii kana mucaa xiqqaa kana mucatti ofii kennitee fi mucattii isaanii fuudhe Boodara dandeettii fi haasawaa fi fikiraa inni fiduu fi yaada inni maddisiisu biyya guutuu ajabe. Oofanii oofanii haati illee mucaa illee itti himtee mucaa illeen garaa nagayaatiin angoo guutuu kenneefii qasrii isaatti deebi'a booda ajajni guutuutti. Summa italaa siree angoo gubbaa ol ba'e mucaa waggaa soddoma guute ba'da thalaathiina sana. waggaa soddoma booda qareen irraan garagalee suuraan isaa jijjiirame waggaa soddoma booda karoorri inni gaafsan ibiddarra taa'ee taphaaf dubbate sun har'a dhugaa ta'ee teessoo mootummaa gubbaa ol bahe mucaan ajab Angoo kaan ajaja baasuu fi hattaa ulama'ni dowlaa Andalus keessaa, gadaa biyya bulchiinsa sanii keessaa, barri beekumsi dagaage, barri teknolojii fi okonomiin biyya hunda wal ga'e gadaa isaa keessa jiran. Osoo akkasi taa'u gaaf tokko ijoollee obboleeyyan isaa lamaan san yaadate warra hiriyoota isaa. Naannoo manni isaanii akkasuma jira waggaa soddoma poolisii erge. Yoo jiraatte jarri sun bakka akkana iddoo akkana jedhamu galani maqaan isaanii ebalu ebalu mootummatu isin barbaada jedhaatiin inaa fidaa kottaa jedhe. Poolisiin dhayxee fattashtee ittuma san baafte nama lama lameen baafte haga har'aa harree oofti jarri. Haga har'aa harree kireessiti nama subhaanallah. Qabanii fidan rifatanii jarri mootummaa nu maal balleessine ofii kennaa hojii hojjettataa mootummaa maal barbaadadha jarri isa ta'u hin beekne bara. Teessoo kaanii kaan mana kaanii keessaan deemanii deemanii wayita jarri teessoo mana mootummaa itti ol seensan teessoo ta'a. Takkittuma argan hin beekan bishaanuma ta'an bishaan. Inni illee jara argee rifatee hin teessise. Jara kana wajjin waggaa soddoma dura turre jedhee warra isa wajjin tataa'u warra mootummaa isa bira tataa'u. Waggaa soddoma dura gaaf tokko ibidda gubbaa teennee Gaafa an mootummaa ta'e maal akka isinii ta'u barbaaddan jedhee jara lamaaf gaafii dhiheessinaan inni nachi aanu sun gaafa ati mootummaa taate lafa fardaan guutame laga tokko gabra dhibba tokko manneen dhibba tokkoo fi warqii dhibba tokko naa kennite diinaara naan jedhee natti qoosee har'a immoo rabbiin teessoo angoo sanirra na kaahe Angoo sanillee naa kenne yaada kiyya ka gaafsan taphaa kan jedhellee rabbi naa dhugoomse waan inni barbaade hunda bakki inni fedhetti kennaa fi jedhe achumatti. Lammaffaa sa'aatii barbaaddetti hayyama tokko malee osoo nam tokko siin gaafanne seentee bahuu dandeettadhee na bira. Na biraallee mindaa ji'aa si ramadee jira na biraa mindaa qabda jedhe ati. isa kana hoo jedheen inniin kun yeroo inni jechuu jalqabe rabbi sodaadhu jedheen hin animini rabbi sodaadhu jedhe wallaahi anillee rabbi sodaadhu jedhe atillee wallaahi ni hima jedhe as-suhbaa jedhe jaalala duraa walii qabu sanii jedhe hin himi jedhe nama akka nama irraa gorfamu nan hima jedhe Maal siin jedhee jedhanii warra san nyataan. Ati mootummaa ta'urra ka harree ooftu kun ardii fi samiintu waliin maxxanutu laafa. Gaafa ati mootummaa taate wanni an si gaafadhu ree silaafuu mustahiil waan ta'eef harree irratti fuula kee achi garagalchitee haadaan na hiitee Magaalaa keessa oofaan irratti lallabaa, Muhammad bin Abi Aamir mootummaa ta'uu hin danda'u namni kun jedhee narratti lallabdaa, lallabda jedhee gaaf sanatti dhaadatee natti baacee natti qoose. Wallaahi akka baniin ilma namaa hundi gorsa irraa fudhatu akkasuma si godha malee si dhiisu. baasa harri irra fe'aa jedhee baasa fidanii harri irra fe'anii dugda isaa achi gara galchanii haadaan irra gattaxanii magaalaa keessa namni kun Muhammad bin Abi Amir mootummaa ta'uu hin danda'u warri yaada nama keessa cabsitan of laalaa gorfamaa

kolfallee qaba, boo'ichallee qaba. Yoo har'a ni jenne guyyaa tokko nullee nama hin ta'a. Guyyaa tokko nullee bakka hiixanne sanni dhaqqabna. Murteessaan keessa kee kana keessa kee kana amansiisi. Namatu du'e namni du'e sun nama barachuu si dhorke jijjiiramuu si dhorke guddachuu si dhorke tokko du'e bor osoo janaaza isaan awwaalee nama sallaalaa koottaa jedhee namticha affeerraa godhe Ameerikaatti jedhan leenjii kennee. Namnummaan hojii namummaan nama ta'u nu dhorkisu kan inni jedhee namni marti ganda hundaa yaa'ee dhiyeessa. Saaxinii reeffaa ol baasanii koottaa laalaa jedhee namoos tokko tokkoon ka'a teessuma. Nama hundi fiigaa dhufee namni hojii na dhorke ka akka na jijjiirame na dhorke ka du'e kun kamuma jedhee reeffa. Yoo inni fiigaa dhufee Kurree ol banu wanta namaa miti mastawaatiidha. Mastawaatii yoo inni kan laalu abbicha eenyuun arga? Eh? Abbicha eenyuun arga? Ofuma arga daanaa jedhee achuma deema namtichi. Kunis fiigaa dhufa kun inni nu barsiisa satti jedhee deemee ta'a akka homaa takka nan gini. Kunis fiigaa dhufee yoo inni akkana gallaalu Kaadir ma ofii kan argee kombii kan dhufee kaan namni jijjiirama si dhorke ka akka ati barattee nama hin taane si dhorke keessuma kee kan of sossobu of sobu waan jedhamu tokko kana acha muummiin deemee Fuunille ijoolleellee godhan maa yaa akhi Al-umru kulluhu awaalun lixxalab. Umriin kun guutuun mataan isaa guutuun umriin kun awwala irraa haga akiraatti carraa guddinaa, carraa jijjiiramaa, carraa beekumsaa, carraa hojiiti. Wanni fuudha dura, fuudha booda, dulluma keessa, dulluma dura wanni jedhamu jiru kitaaba warra mataan fayyaa qabu keessa hin jiru jechuudha. kitaaba warri keessi isaanii dandeettii fi guddina rabbitti amanu rabbii waan fedhe dalaguu danda'a ka harree kireessuu irraa rabbi mootii nama gochuu danda'atti amanu beeku har'arraa ka'ee homa harkaa qabu kanaan na guddisi rabbii kiyya leeyni keessa ka'ee keessatti hojiin gurguddaan kan dalagamu salaata leeylii keessa hojiin gurguddaa gabroonni rabbi sa'aati isaa waa dalaganati warri guddatee kutellee warri jannata galallee warri shahidummaa addunyaa irraa deemallee hundi isaaniitu eessatti argatan beeytu leeylii kana keessa kan ramatan sa'aatii leeylii wayta rabbi gara samii duniyaa gabbu san keessa ol lallaba guyyaa guyyaa san lallabata namni kiyyaa kanaaf Kaanaan ati ka si gargaaru ka fiixa baasu Rabbi, ka sirra jiru karoorsuu, qindeessuu, itti amanuu fi hojitti seenuudha. Nama taarika gubbaa bahee taarika gubbaa ilma namaa fayyadu Rabbi nu haa taasisu. Nama dhalatee xumur- dhaloonni isaa akkuma dhalateen qabrii garaa haadhaa keessaa bahee garaa qabrii seenu Rabbi nu taasisini. Nama seenaan ashaaraan isaa wanni bareedduun jecha bareeda waan gaarii dhaloota keessatti masjida isaatti masjiduma fuuldura dhaabbattee yoo siwaaka qoodde jumma jummaa hunda kan ofirratti dirqama goote siwaakuma qofa yoo beekamte gaafa ati duniyarraa deemte mucaa siwaaka qoodu san siin jedhani ashaaraan kee duniyaa gubbatti hafe yoo yeroo hunda as dhuftu shaayii namaa buuftu Akka namni nyaata fidatullee osoo beektu nyaata nama ofii keetii fidattee dhufte asitti nama nyaachisu. Shaayii namaa buuftu kan qofaan yoo beekamte mucaa san isin jedhan ashaaraan kee miinaa gubbatti hafe. Nama shittoo qabatee gisee hunda shittoo bareeda nama hin tuqne qabatee ni gaddeeme. Abdullah Umar sukkaara kiisii naqatee deema jedha. Sukkaara qofa sukkaara. Yoo nama bira gahu sukkaara namaa buusa jedhan Abdullah Umar. Maaliif kan namaa buuftu jennaan namni waan jaalatu kan namaa kennutti hin amanne jedhan sukkaara jaaladha sukkaara jedhe sukkaara namaa buusa Abdullah Umar. Isin dhaqate deemtu san dhuma qabdu san waan tokkoo wahiitti hin beekne maatii kee keessatti warra kee keessatti hawaasa kee keessatti rabbi isin gaafatu maaliif waan guddaa hin dalagin jedhee isin gaafatu garuu rabbi osoo waan dalagin maal bira dhufte jedhee si gaafata namni guyyaa qiyaamaa hawa ofirraa gaafatamutti miilli isaa socho'u umrii isaa eessatti akka fixeetti akka takkaan gaafatu haraama irratti halaala irratti waan daddarafetti hunda si gaafatu ta'a

Ganaa rabbi takka takkaa maaliif erga umrii gaafate umrii keessa shabaabummaalleen jira maaliif shabaabummaa kophaa baase jennaani yeroo shabaabummaa kanatti yeroo wanni hundi keessatti mustahiila jedhamu hin jirre wanni mustahiila jedhamu hin jiru shabaaba biratti akkasii shabaaba bira kun mustahiila wanni jedhamu hin jiru umrii oo'a ibidda kana ka waan fedhetti yoo seene daakee gara sin bahuu danda'u kana namni caccabee bututee mormi isaa akka jaarsa tulloomee osoo viidiyoo tiktookii fi kaan laalu duuti cabe dargaggeessa Ijji isaa kun baqee dhume Yesuus kiriimii waa ilaalaan dargaggeessa kan guyyaa qiyaamaan gaafata rabbi dargaggeessa umurii dargaggummaa keessa warri warra warri seenaa dalage warri ilmi addunyaa kanatti hambise dubartii kana akkuma san umurii dargaggummaa kana keessa sahaabaa rasuula rabbi seenaa dalagan taabi'oonni seenaa dalagan hatta anbiyoonni rabbi umurii dargaggummaa kana keessa seenaa dalagan kanallee qubatti baasee rabbi gaafatu ta'a lamaan immoo waan ilmihi ilmii qara'e san maalii akka maaliin dalagee eessatti Maal hojjattee ganaa takka takkaan Rabbi gaafatu ta'a, hadiisa ati qaraate hundarraa Rabbi gaafatu ta'a. Afraffaan inni xumuraa waan maalii fi qabeenya isaa eessatti xummure, eessaa fidde, itti baaftee afran kun gaafatamuu ta'a. Kana hunda jala waan gaarii. Addunyaa tanarratti dhiisee addunyaa tanarraa deemu Rabbi nu haa taasisuu. Cufa keessan warra har'a seene, warra dubbii kana dhagahe, ka bakka fedhe taa'ee dhagaha, dhaggeeffataa jiru, dubbata, dubbii kana gurra isaatti guurataa, qalbii isaatti guurataa jiru, dhiiraa, dubartii, nama mana kana seeneef sagalee kana dhagahe hunda nama seenaa Rabbi isa haa taasisuu. Waan isin awwaalu, waan isin haguugu, Waan hamilee isin keessan cabsu hunda Rabbi isin afur haa kaasu. Hamileen keessan edana irraa ol ka'ee Rabbi isin haa bulchu. Edana irraa uummata galmee taarikaa keessa isin Rabbi isin haa taasisu. Har'a asii gabbaatanii gaara taarikaa gubbaa bahu Rabbi isin haa galmeessu. Har'arraa osoo akka dhaladheetti osoo hin taane nama ta'ee dhiira ta'ee goota ta'ee mootii ta'ee duniyaa kanarraa deemu Rabbiin na haa fedhu jedhee nama ofitti amanu Rabbi isin haa taasisu. Waan sagantaa qopheessuu fi qindeessuu bareechitanii sa'aatii keessan qaalii fi ka mallaqa tusu jijjiramee waa meeqa fiduu danda'u gootanii as teessan hunda Rabbiin jazaa isanii haa deebi'u. Teessuma har'a bakka kana teenne keessa haasawa an haasawa oole kana osoo hin taane malaa'ikammaa Rabbi naannoo kanatti nu marsitee Rabbiin ummata isa bira jiru malaa'ikaa gurguddaa isa hedduun jibbatu qofaan osoo asii baanee Kunuu lakafaa bihi sharafan wa fadlaa kabajaa fi ulfinaan silaa kunuu hin caalaa garuu as teenne nam tokko asitti haga ammaa nama hin hamanne nam nama hamate hin jiru asitti namni ma'asiyaa yaadate hin jiru namni ma'asiyaa dalage hin jiru ma'asiyama irraa yoo hafuura baafannee khayrii qofaaf bakka kana teennee malaa'ikaa wajjin taa'u mataan isaa isinillee haa baratu hojiin akkanaa ni qabdanillee ni beeytanillee kanarra yabbisaa gabbisaa isin jedhaa Rabbiin fuula nagahaatiin deddeebisee akka nu haa barsiisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
dhagahee bu'aa keessaa buufate rabbi nu haa taasisu. Akkuma dhageettan osoo haasawamee haga subii itti fufne waan quufamu miti. Akkana akkana miti. Garuu bor guyyaa dalagaatii haganas isin tursiifne dhiifama guddaa isin gaafata.

Gaafiin akkanaa wanti godhamu qalbii namaa keessatti waa hafanuuf kan biraatiif miti. Inni lammaffaa yeroo gaafiin gaafatamu namni harka baasee deebisa malee achi taa'ee lallabuu hin qabu namni kophaa isaa. Gaafii sadii carraa bakka sadiitti kennina. Gaafiin jalqabaa

Mootummaan mootummaawwan Islaamaa keessaa kan biyya Itoophiyaatti irra bara dheeraa bulchite mootummaa maqaan isii eenyu jedhamutti. Waggaa meeqa?

Adili ni ta'a. Gaaffii dura jijjiiramu ni hayyamtani? Ni hayyamtani? Jazaakumullahu khairan. Gaaffii lammaffaa sun kufee jira. Gaaffii lammaffaa mootummootuma biyya Islaamaa biyya mootummaa Itoophiyaa san keessaa bulche keessaa biyyi

Taphaa dhiiruma qofa goona. Laal dhiisa. Dhiiruma qofa goonami. Eh, Kana eegasanii tokko achi jaraa goona tokko asi.
Gaaffiidhaan moo carraadha? Akkasi.
Carraadhaan godha moo gaaffiidhaan godha? Jechuun gaaffi lafa. Gaaffii godha. Gaaffiin inni afaffaa isa xumuraati yoo rabbi fedhe namni sahaabaa rasuula rabbii keessaa gaafa sahaabonni naannoo kanatti lolaa turan jogola gubbaan fuudhaan na darbaa anatu balbal isin bana maqaan isaa eenyu obboleessa eenyuti Lala.